En en awano tye alaro lok ki weng acoli owiny eni maber. Gin madit loyo yang wano no wangwa oyape con. Lutela wa ma wi ati guwajo loki. Wa o ka mo ma wiwa owilo ki can wa. Wun mono wiwu po lok ma giwaco ni jone dong wapikogi i cupa calo cenne ka wek dong gulweny kengi. Acholi wiwu po lokki. Acholi gak ka laro lok mwaka ki mwaka. Acholi gak ka laro rwom mwaka ki mwaka. Omiyo dong lobo ma bino twa canduk keken, canduk lyel pa acholi jonne. Ocora pe, anga pe, anga. Ka kwi obekato, oko kwi obekato ni tap, ladit aculi mo obeto ki pi yiko, pien engeyo ni li eni ka pud tye, pud yabo wang dano. Aculi gak ka laro lok mwaka ki mwaka, aculi gak ka koko to, ka tweyo cola, cawa ducu eno. Kombeddi lok ma wan watye loko ne i redio ni ngo? Acholi tye ka telle dong kengi. Ngati aye rac, ngati aye orwenyowa, ngati kono ngo. Ento gin mo ma omyero kitim ki Acholi peke liweng ya otwa. En en en mingwa dong en odo. Pien pe wangeyo ni wan omyero nongo kiculwa. Pe watye ka legone alega cik aye waco kum meno. Wangeyo ni Dave Clement gutero gamente i kot, kot dong gin waco ni omyero kiculgi dok omyero kibin i awic ka loko lok acul ma cuk ma kot dong owaco oko. Ada, kot dong owaco ni cul wucul, wungeyo wa wel ma omyero gicul, nying dano dong tye botwu, pud dok wubino ka penyo kit omyero gicul cul eni pe miu. Kombeddi ni wi dano weng ma gitye ka winyo redio gitye ka man nga obedo loko maber loyo. Pe nga obedo loko maber loyo. Ngo kikome mono ma gamente onongo myero otim ma peya gamente otimo? En aye omyero wabed ka lokone. Actually, it is very painful. Cwero cwiny dano pien kinyubo wako ka ma omyero wanen lok atir iye waweko watye ka loko peke ni tye. Pien pud watye ka laro lok a patte ki loc lobo. I mwaka alip aryo ki pyera aryo, wan obedo i onyama, president acel obedo kit owor man oguro dano i awic-ci. Lok ma kiloko mono i onyama kitiyo iye weng? Anga oluko kore? Acholi. Acholi orweny, warweny matwala, warweny matwala pien wan wiwa wil loko i kom canwa, wiwa wil ka ma waa iye, wiwa wil pi remo ma oony kany. Acholi, ada tin lok kom culo Acholi peko ma guwok iye omyero pud ibipenywa apenya. Kibit wa myero wa, wa, wakerre akera i kom gin agamente ngeyo ada. Ka dong wan aye wa, wa ryem jo me inge riko, tim kuma eni weng put ocet ki lut. Gamente pe otimo gin myero otim. Bebedo mwaka adi? Abiro diko betao, abiro pe tala ki jing. obito ma pe kiculo aculi. Bene mogo i nge kwir lin an aneno wa i pig wang acul dong otono oromo. Uka mo ma winyo lok acul i aculi dek koma ma dong pe pien kibino ki bongo man wa ki gang. Ma nongo ludito aculi ma cogi co mucung malo ada i dongo dongo pa lyec en aye cung i nyim ladit lobo ka bitone abita i gin ma en ngeyo ada. Lyecci mono tye kwene? Lyecci pe a malo pingo? Tipo pa kwariwa-ni pe a malo pingo? Ka aculi ma naka kitiko nywarowa i dog yer, man aye dong odoko labit kwi ma nyuto kare kicwalo. Ka igo digi RDC ma ngeyo list ma kiculo, en aye lawang president, kicwalo list bote, bino ka bango dano ni ada, kare dano ma tye ka kwalo cente-ni tye ma nyuto pe ka tiyo ticce. Pien RDC list weng ma ceto bot wegi kom abic RDC no en aye omyero oluk kor tic pa gamente. Ada Acholi ki tye abwol wu i kare me campaign wek wunen ni lok ki lok ada. Amito waco ni i ceng aryo an aringo aceto akato ki i wi apyeta aceto ila mwoko. Ka waluku pien ca mukene omyero ijal kwo wek inge lok ada. Waluku gin ma gilwongo ni tim pa ira. Tim pa yera kimiyo weng ki balado. Wamony ki kunu, dok lumi ingom tim pa yera eni warwot ki iye. Tinen, ka in idonyo ki i yo man nen pa laboko loro ki i pa jule, idonyo ki a kenyo, jo-ni bino diwo diwo ka gucibo mutoka gi kenyo, jo-ni cito ene i di tim ma acweli pud peya oo iye-ni, jo-ni ci ka yubo wa gangi kunu wa ki ka cat i di tim. Kine ma wang dano yabbe, nongo taun ki gacat mukene oyabbe i Acoli kany. Dyangi wa pud peke. Jo-ni tye ka kelo dyangi kany wek kiniga omak anga wek kilwongo Acoli ni oonyo remo? Pingo? Amito waco ni culo dyangi pa Acoli is far from truth. Watye ki grup ma dong i camucene ginongo gigi cawa mo keken. Lis man ma kimiyo bot bot bot Ladit Milton, anga ma ocwalo? Attorney General ko. Ka kiwaco ni Attorney General, people forget Attorney General pe obedo kit cen mo, en o latic pa gamente. Ka Attorney General aye miyo lic-ci enoni, ma nyuto gin ameri aye ocwalo lic ko. Lic man ma cito bot jo me Acholi Ward Disclaimer man ma a ladit inongo kono ki yo moro i opic ki kwen a ki kwen bot gamente ko. Ka lic ma bot laditi pat, lic ma bot Milton pat. Tyen loko ni gamente en aye tye anyo pa Acholi kun bene dong myero Milton obin ka penyo ladit i radio ni in niye aneno do. Ladit-ti myero obed lapyem ni a an anongo manok do.

Cocok wiye abic ma a ki i Aculi weng NRM. Ot tyer mene ma dok pud imito ni i eni dok gin aye dok odonyi? Ot tyer ma dok pud odong cen ma pe gineno? Yamo peya okoti madut gweno oneno? Gamente eni gamente ma pe parowa? Gamente ma ongi tuku ki wiwa? dok bigak gamete ma lunywar culi. Dong imito ni wakwany blem moko kokoko ki ka mumyero lok atir oa iye wadwok ka ma lok peke iye. En eni gin atye ka timme. Dok amito waco ni Milton ki woro ma kiworowu kede calo jo madito, woro agal dinogi, kimito kombedi ni woro ma onongo gal dino dong otiyo ma cinge lengi ki bot loko piny kombedi dano ocak koko i kom woro agal dino.

Jo ma omyero wawoogi kombeddi-ni kiketogi i daba. Amito waco ni jami tye aryo kit ma aneno awaco. Lok me culo dyang pa acoli-ni pe kinyup ki lok me roco kwo pa dano ma tye i acoli. Eni omyero obed very clear dano onge ni eni acoli wan weng omyero ni kiculwa.

Kicel ngate mo keken ma otero gamente i koti dong inen calo gin aye ogengo cul pa cul i kor gamente ma naka yang on record peya okati ki program ma tye special pi Acholi ni li eni ba anywali me Uganda pe wabedo ki nyeko jo ni obedo i lweny mwaka pyera aryo pe waculo gi oye kong cene ma kuman budget eni ocet botgi peya okati i parliament peya okati ki dog ladit lobo dok pud peya wabe kato pien pe gi paro piwa eni wan pe oneke wunu keken wa. Wau ka ma kombeddi yero lutela mabeco doko tekko, wa jo ma ka ocung lewic pe mako dano i nyim rok. En aye kombeddi wamito ni wawek gunen jo malam loyo, lungec me cik, calo KK kilamagi, calo um, wora ma jwi bedo kany i ladwagi, ngat ma cito botgi ka penyo ngec ni watimo nining peke. Wun wungeyo tyen lok me divide and rule, ni opok kingi ka dong oloogi kit otwero. Kitimo li eno nioko dong, kun bedo ni lero ma tye i mega lweny ki lameroko watye ka lweny i kinwa. Wapokke bene wa i kinwa man lamalo man lapiny. Man aye tools ma gamente pa abiro otiyo kwede matek adada me poko acholi Kome lacul tye ka lweny i kingi keken. Pe waworo luditowa ma gitye i mony pa gamente, pe waworo jo mukwano tic akwana ma gitye i lok me cik, pe waworo.